Mela, meta kelli xar jien. Għod nizel naqr inqas. Ġveri ilu ftit. Kienu jagħmlu program fuq il-television jismu Stejjer tal-Wax. Tiftakruh? Dawn kienu sejjer vviltati biex ibeżżgħu. Però l-ebda waħda minn dawn l-istejjer ta' Anton Grasso nsellimlu ma kienet tal-waħx, ma waħxitnix lili u lill-poplu Malti Daqs il-waħx li smajna fil-Qorti din il-ġimgħa. U jekk ma kienx biżżejjed, jekk ma kienx biżżejjed il-waħx li tisma' kif pjanaw kif ikkummissjonaw, kif eżegwixxu assassinju ta' waħda minna, kellna wkoll nisimgħu l-waħx li dan l-assassinju politiku kellu r-rabtiet ma' dal-bini t'hawnhekk, mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-protettur tiegħu Joseph Muscat. U ma ħadd żball biex ma naħsbux li ħadd żball ħanerġa' ngħidha, il-Prim Ministru Keith Schembri u l-protettur u l-għodda tiegħu Joseph Muscat. Xi smajna fil-qorti? Smajna pereżempju li sitt ġimgħat wara li splodew lil Daphne Tiftakru meta sar dak ir-rejd il-Marsa? Soldati pulizija kmieni filgħodu marru jarrestaw li tlieta li poġġew il-bomba u splodewha. Sirna nafu li erba' tim qabel xi ħadd taf żomm. Iġifieri poġġew il-ħajja ta' dawk is-soldati u l-pulizija fil-periklu. U min seta' f'żomm daw dana ma konniex nafu aħna li se jsir rejd min kien jaf. Kienu jafu l-ogħla uffiċjali tal-Pulizija, is-Servizz Sigriet, Joseph Muscat u Keith Schembri. U l-għada, l-għada, l-għada Qalilna Yorgen Fenech min qallu? Qalilna li kien Keith Schembri illi avżah illi se jsir ir-raid? Jien u nisma' dix-xhieda, taf x'għaddili minn moħħi? Meta ftakart, meta bdejt na, kienx kemm brijat din l-informazzjoni lill-mandant lil Yorgen Fenech. Qed mela le hekk daw ilhom sentejn iridu l-laptop ta' Daphne Caruana Galizia u laptop tiela u laptop nieżel biex ikunu jafu x'kienet taf Daphne fuq Keith Schembri. biex imorru jgħidu lil Jorgen Fenech x'kienet taf tifni fuqu għalhekk riduh il-laptop. U smajna għalinna Jorgen Fenech illi Jukic Embri ħbib ta' tfulija. Jemorru jieklu darba darbtejn fil-ġimgħa Isiefru flimkien, imorru għand xulxin u għamlu kumpanija Seventeen Black biex minnha itih 5,000 ewro kuljum. U Joseph Muscat Alla jbierek. Iridna nemmnu. Issa daqa lilna tinsew xuqal illi ilu 15-il xahar jaf li Jorgen Fenech il-mandant. Iridna jemmnu. Li kellu ħdejh Kastilja xi ħadd li darba darbtejn f'ġimgħa jrid imur jiekol mal-mandant. Xi ħadd li qed jieħu ħamest elef kuljum m'għand il-mandant. U jridna nemmnu li ma marx iħabbitlu l-bieb u jsaqsih x'relazzjoni għandu ma' Yorgen Fenech? Da x'ħasibna? Boloh! X'ħasibna da? Għalinna no stone unturned u kollu l-uniku ħaġa li rrid jaqleb il-bib tal-uffiċċju taħdeħ Joseph Muscat. u laqbadnija fuq l-Stones Sar minnhom iż-żrar li kellu fiż-żarbun! Sar minnhom! Mhumiex iweġġgħuh u jdur Malta biex iġaxxfulu! Ħa nkomplu nisimgħu x'kien hemm il-Qorti dil-ġimgħa smajna illi meta Yorgen Fenech irranġa ma' dal-middleman Melvin Theuma, jumej wara taf x'ġara? Dawn ftehmu li se joqtlu 'l Daphne! U ċemplulu minn qallu ħaj ċemplulek minn Kastilja, ta? Li li għatma ċempluli minn Kastilja. U ġie Kastilja il-middleman u sab jilqaw fit-taraġ Il-Prim Ministru Keith Schembri għamillu espresso. Ħadu ritrat fl-imkien, jisob żewġ rajjes. Irranġalu ġob mal-gvern. U l-job description kienet tiġbor iċ-ċekk fl-aħħar tax-xahar. Però ħalli tifmu għaliex Joseph Muscat m'għandux jibqgħu. Jgħaddu satej. U l-uffiċċju tal-Prim Ministru joħros qarrija. Mhux vera da, m'hemmx rekords ta' dal-ġob. Eh, m'għandniex rekords, ma sibniex karti, qalulna. Imbagħad ippubblikawhom il-karti ġurnalisti ta' Xarabank. U panikjaw imbagħad. Ippanikjaw u bdew jgħidulna għax public sector mhuwiex public service. Taf x'inhu żgur public money dak? Public money dak! Il għaliex? Il għaliex? Ma kienux biżżejjed il-5000 kuljum riedu li biex joqtlu lil Daphne inħallsu aħna wkoll! Hekk riedu inħallsu aħna wkoll! Qass jistħu! Smajna wkoll fil-qorti Smajna fil-Qorti Smajna fil-Qorti kif is-security privat tal-Prim Ministru issa Da beżżul dal-Prim Ministru, eh? Da beżżul kbir! Kulħadd jiftiehem kif ħajqtu lil Defni u ma jindunax. U kollha ħbib tiegħu daw jieħdu l-kafe ħdejh. Da beżżul, jew forsi għaslu ma kien jiġi għax-xogħol, ma nafx. Għax biex ma tindunax, U hekk nisimgħu smajna l-qorti. Daw bdew jitkellmu da tlieta l-ħab xi ħadd minnhom. U da is-security privat tal-Prim Ministru jaħdem Kastilja. Batu ħadd Melvin Tewman il-middleman. Mela kienu jafu għakka bidu ġaraw ma ġarax daw, batu għandu, ma batu għandu biex jarrestaħ ta' ma tarax, ma tarax, batu għalih biex li dawk it-tlieta li kien hemm il-ħabs iserħilhom moħħhom u qalilhom oqgħodu kwieti daq toħorġu minn hemm U ħantukom miljun euro wkoll. Għalli jista' jkun ma konniex ħaħalsu aħna l-miljun euro kollux. Aħna, aħna li naraw kif namlu li kull ċentesmu li jkollna inżommu għall-istrina għal-puttinu Għall-Inspire għad-Dar tal-Providenza għall-missjonijiet tmur tagħti miljun euro li tliet qattiela ġol-ħabs. Ma tistħix! Stejjer tal-waħx! Stejjer tal-mafja! Stejjer ta' assassinju politiku li jorbot ma' post wieħed! Kastilja ta' Joseph Muscat! U minkejja dan kollu, Joseph Muscat għadu hawn. Ħaduh ir-road trip dalgħodu. Ir-Reġina Elizabetta. Oh, Alla jbirek! Id-deputati tal-Labor jisom mux huma, eh? Jisom mux jieħdu selfies fil-parlament. U sabuwa soluzzjoni għal-krizi li għanna. Sabuwa soluzzjoni ta' xamlu ħarġu fil-holidays. Ħarġu bil-holidays għalqu l-Parlament, għalonna 47 days off. Għalonna l-għamil vinta u ma jmurax ma jmurx xogħol u jitħallas nagħmlu bħalu aħna wkoll. Mhux hekk, mhux hekk. U aħna nħallsu, u aħna nħallsu, u l-pajjiż wieqaf, u n-negozji naqsu l-beħ, U l-poplu jinkwieta għall-futur tiegħu u ta' wliedu. Ġieb Porto, taqgħu li ħarġu bil-holidays. Issa biex ngħidu kollox, kien hemm xi tnejn waqgħu miżżiemel u bdew jaraw naqax-xemx. Bdew jgħidulna kemm qed jiddispjaċihom u kemm setgħu għamlu l-affarijiet differenti. U li issa se jieħdu t-talima. Daw wara tliet snin jgħidulna fejnhom il-provi! Fejn il-provi!

nisma l-Partit Laburista għandu xaqsa ma' kriminalità. Għax bħal dak li għallu Konrad Mizzi, mux tafu taħt tal-Labor dak, dak waqqa mis-sema u ġemmek. U bħal dak li qallu Deech Kembri, mhux mir-raba' sular tal-Partit Laburista kien jaħdem. U bħal dak li qallu it-tanker ġol-bajja ta' Marsa Xlok tal-5000 kuljum, mhux fil-programm elettorali tal-Partit Laburista kien, u mhux hekk. Mhux hekk. Qed jiddispjaċihom issa. Però mhux kollha tant dispjaċuti. Konrad Mizzi għandu nħobbok. U issa skopra li ħobb li Chris Fern u kol. Pero hemm ieħor ma dispjaċiex. Da dejjem moħbi da ma tara imkien. Jismu Brian Tonna dan l-eks jabiti. Għal min ma jafx dan huwa l-accountant ta' Kastilja. Ta' wkoll kellu desk wara. U kol kien jagħmlu l-espress solda. Dan huwa dak li għamel li għamillhom il-kumpaniji fil-Panama. waħda għal Konrad Mizzi, waħda għal Keith Schembri u l-oħra Igrant. Għamlu għal ħajbu l-Igrant, għal ħajbu għamluha. Għalu għal għamlu waħda zejda, għal għamlu waħda zejda. Għal ta' supermarket ta' metit u waħda bxej, u ijwa. Daqsel kif edin fil-daqqa. Emma somma l-biraħ

Dak li għamel ukoll dik l-email qed 17 black ta' 5000 kuljum l-istess wieħed. Għalaqlu l-messaġġ You'll never walk alone. Sejrin jimxu. Sejrin passiġġata. Joseph Muscat u Brian Donna għalli jista' jkun musta jieħdu jara fejn għalli jgrandux, għalli jista' jkun musta jieħdu jara xi moħba oħra hux. Is-sur Brian Donna aħjar tippubblika l-inkjesta qabel titla' il-barra Dr. Muscat. Għanaraw dawk il-firem li qed ninna foloz daru xawġew ukoll. Saru xaw ġew ukoll! Għax issa nafu, u mhux jiena tnajna, issa nafu li hawn ġew għalilna kif skardona, li hawn ġew jagħmlu l-frejma. Lil xulxin! Jagħmlu l-frame ups lil xulxin għalin dak li skarbana! U jekk jagħmlu l-frame ups lil xulxin, aħseb wara kemm ibaħsu l-firem biex ma naqbluhomx fl-ikbar skandlu ta' korruzzjoni li għadra pajjiżna! Thank you. U ħanafżawkom, intom ippassiġġaw kemm tridu. U aħna se nibqgħu nippassiġġaw il-belt sakemm issir ġustizzja sħiħa, sakemm toħroġ il-verità kollha. U jekk se twebbes rasek u se tibqaw, aħna nerġgħu niġu għaw u nerġgħu ngħidulek itlaq il-barra issa. U l-ġbin ġej minn floku, il-min ġej minn floku. Marrujan oħra l-ordu. Mal-poplu Malti Il-min ġej minn floku wissuħ minn issa. Il-ġlieda tagħna mista tieqaf ma' Joseph Muscat. Il-verità irriduha kollha u l-ġustizzja irriduha sieħa. Lil min ġej Lil min ġej minn flok Keith Cambry u Joseph Muscat. Najdulu il-livera se jazluħ il-membri tal-Partit Laburista imma l-mument li jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru ikun il-Prim Ministru ta' dil-pjazza wkoll u lilna wkoll irid jagħti kont ta' emilu. Minn dawk li qatlu minn ġurnalista ġasmi karwana tal-Isja. Jiena għalissa dak li għandu Lil min ġej, Lok Joseph Muscat u Kembri ngħidulu. illi jekk irid ikun tassew il-Prim Ministru tagħna lkoll, il-pjazza se tkun qed tistenna minnu li dak li hu ħażin jgħidlu dejjem illi hu ħażin. Din il-pjazza se tkun qed tistenna minnu illi ma jagħmilx tejjimiet max-xitan imma jagħmel ftehimiet mas-sewwa. Din il-pjazza se tkun qed tistenna minnu illi jitlob apoloġija, jiskuża ruħu f'ismu f'isem il-partit tiegħu u f'isem it-tnubiet ħoxnin illi għamlu n-nies li appoġġa f'dak tliet snin. Nistennew apoloġija mhux biss bil-kliem imma anke bil-fatti. Din il-pjazza se tkun qed tistenna kondabilità, se tkun qed tistenna ġustizzja li tassew ma tħares lejn wiċċ ħadd. U se tkun qed tistenna li kull ċenteżmu li serqu nieħduh lura! U jekk trid tibgħat sinjal sul Prim Ministru ġdid, ibda billi twaqqaf il-Ministru tal-Bajda Milli jkompli jneħħi l-fjuri u x-xemgħa tal-protesta tagħna. Ibda minn hemm! Jekk trid tkun Prim Ministru tagħna wkoll. Għax din il-pjazza, din il-pjazza se tkun qed tistenna lilek tiġi tpoġġi x-xemgħat u l-fjuri Ċatt fuq qed nistenna lilek illi tagħmel monument ġol-belt kapitali tagħna, lil Destiny Caruana Galizia. Monument! Monument! Iġaje monument, iġa monument, imma dal-monument ikun hemm Biex ħadd ma jinsa, biex ħadd ma jinsa għal dil-mara illi mietet martri, maqtula għax kienet taf bil-korruzzjoni illi nisġu hawn ġew. Biex il-Prim Ministru li jmiss u l-Prim Ministri kollha ta' warah kull 16 Ottubru jiġu hawn ipoġġu l-fjuri quddiemha u jeħilfu illi dan li ġara 'l Daphne ma jiġri lil ħadd u 'l ħadd aktar. Pajjiżna obbligat lejn din il-mara, lejn din l-omm, lejn Daphne li l-vera u l-unika invicta